איך ווייס איך דריי זיך ביי משפיע וואס זיי זאגן מ'דארף רעדן אַכט שעה איז באדערט עס אַכט שעה גייט מען אין וואלד און דעמאלטס מ'בעט פאר אוודאי אוודאי דער רבי האט דאס אויך געטון אבער איך זאג דיר יעצט א זאך וואס דו קענסט נאכטון נעם א זייגער קוק קוק אויף די סעקונדעס נעם א זייגער מאך סעקונדעס. און עס מיך אפשטעלן, איך האב דיר ווייזן זאל מען דארף רעדן צום אייבערשטן זעכציק סעקונדעס. הייליגער באשעפער העלף מיך, איך וויל זיין פרייליך, הייליגער באשעפער העלף מיך, איך וויל דאווענען יעדן טאג מיט מנין, איך דאווען נישט אייבערשטער, איך וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב מיט מנין, איך וויל אין זין האבן דאס דאווענען, הייליגער באשעפער איך וויל ליינען קרישמע צופרי און ביינאכט, הייליגער באשעפער העלף מיך, איך דארף פרנסה, כ'האב חובות, העלף מיר קענען באצאלן מיין מיינע חובות, איך וויל קענען לעבן, הייליגער באשעפער העלף מיר, כ'וויל נחת פון מיינע קינדער, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל טראכטן פון דיר, הייליגער באשעפער, איך וויל נישט טראכטן קיין שלעכטע זאכן, הייליגער באשעפער העלף מיר, כ'וויל האבן שמירת עיניים, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל מיך נישט אויפרעגן, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל זוכה זיין צו לערנען אביסעלע חומש, יעדן טאג אביסל חומש, אביסל משניות. אביסל געמאר אביסל, איך דיך פארט דארפן באלד אוועק גיין פון די וועלט און דארט נאר זיין דאס חשוב, די ביסל וואס איך האב געלערנט, וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון אין קבר, איך דיך ווערן בארד, איך וועל גארנישט האבן דארט וואס צו טון, לאז מיך אביסל לערנען, הייליגער באשעפער העלף מיך, איך וויל מיר שלום בית, הייליגער באשעפער די שכינה זאלסט רוען ביי מיר, זאלסט רוען צווישן מיך און מיין ווייב, הייליגער באשעפער העלף מיך, איך האב קינדער, איך וויל נחת פון מיינע קינדער, הייליגער באשעפער, א מינוט. האו מעני? וויפיל? א מינוט מיט נײַן סעקאנדס, שוין איך האב שוין אפגעבעטן מיין גאנצע, איך האב שוין איך האב שוין גערעדט א וועלט, יעצט זאל איך דיך ווייזן זעכציק סעקונדעס פאר א בחור? נו. הייליגער באשעפער איך וויל חתונה האבן, הייליגער באשעפער איך וויל חתונה האבן, הייליגער באשעפער.

הייליגער באשעפער איך זאג דיך צו איך גיי זיין ערליך אז איך גיי חתונה האבן, איך גיי נישט קוקן אויף קיינעם אנדערש נאר אויף מיין ווייב, איך גיי נישט קוקן קיין ווידיאוס, איך גיי נישט קוקן קיין חתן כלה פיקטשערס, איך גיי נישט קוקן אויף קיינעם, איך וויל מיין ווייב, איך וויל האבן אויף וועם צו קוקן, און מיט איר וויל איך לעבן און מיט איר וויל איך גיין, הייליגער באשעפער איך זאג דיך צו העלף מיך, איך וויל חתונה האבן, איך וויל חתונה האבן, שוין א מינוט? וואס? וואלסטו מיך נישט אפגעשטעלט? איך קען רעדן דא א שעה צייט. נאר רבי ז ל דו קענסט נישט די ביידע פשוט'ע ווערטער צום אייבערשטן.